megũkorete mũirĩtu ũyũ ũrĩa marauga nĩ amatunyĩte athuri na ndaigua mauga mauma nai hena ũngĩ atĩ wĩna ihu nake no Nĩwe wagĩrĩirwo kana nĩ mũthuri wagĩrĩirwo. matiretigĩra gũikio kinya moka gũtuthũra mbara gũkũ marauga mena twana nao matiretigĩra kũrĩa ngima atĩ anga wa iria nĩ aramarugĩra gacai kega mũno kũu Ah, yũyũ mũirĩtu ũrĩa maretha rekia tũhe ũhoro murorania kĩ atĩ maranjĩra atĩ nĩ thiaga na athuri ao no nĩ twaria na twaiguana na ũhoro ũcio nĩ mũthiru no nĩ manjĩhĩtĩra na kaĩ mũtangĩikara thĩ mwaranĩrie e, nĩ twarĩtie na atumia acio na ngĩmerania na gũtirĩ ũndũ ta ũcio na ũhoro ũgĩthira ona ndirĩ maroka kũnivurungĩra kĩ kĩ ndaigua mauga atĩ matiretigĩra njera e, mauga ngima ya njera matiretigĩra kũrĩa ona nĩ maranyua cai mũtweku mũno wa njera ona nĩ mũmatamata no we rĩ athuri ene mũrorania kĩ wa mbere anjĩrĩte atĩrĩ ona ndakona mũtumia nĩ matiganire te tene ũyũ ũngĩ nake akĩnjĩra ndakona mũtumia so i took the advantage niĩ ona ndĩrarĩ ũcaria-inĩ wa mũthuri okay no tũtingĩgũtiga oro ũguo nĩ ũkũheo mataro hanini rä u rä wethe waku na thuri ene å tigane nao ndåkae gå kua igå rä kä ndå hatari ona acio megũkĩte kũharana nĩ magĩrĩire kũheo mataro

reke ambe tũtarĩrie mecama nĩkĩ mecama nĩ ũndũ wa rĩrĩ werĩ wĩ nyũmba nĩguo niĩ ngũtwarwo hĩ we nĩ ũgũthiĩ ũtige mwana amba uga aca ndũgũthiĩ nĩguo niĩ ngũthiĩ ndĩe ngũkũ na ndĩe nyama we ndũgũrĩirwo gakuota amba thikĩrĩria amba ũhorere amba ũhorere horera hũrĩrai tondũ mũkĩnyua turungi kana mũkĩnyua maĩ ma njahĩko we anyuaga iria akĩrĩaga nyama orokorwo kũnyua turungi kana ngima na maĩ niĩ nĩ ndĩire nyama nĩguo ta twĩre rĩrĩa ũrenda arũme nĩ moke gwaku-rĩ wĩkaga atĩa ndĩrenda ndĩmonage maingĩ nake anyonage maingĩ ndamũhũrĩra thimũ ngamwĩra "Hĩ, hani nawe ũmwĩtaga atĩrĩrĩ ithe wa ng'ania ndũmonanagia mbonaretwa ndũmonanagia naingĩra nyũmba ũkaimba ngũhingũra mũrango no niĩ agĩũka gũka ndĩrahingũra na gĩtĩo Ih, atumia nĩ muona harĩa mũteagĩra makinya mũthuri ũcio rĩ ona ingĩmwĩra ngũrĩa kĩratũ kĩa ngiri nĩ ekũngũrĩa no ũrekĩra raba ya magana maigana merĩ tiga kwetha mũthuri wa hakuhĩ tafuta wa mbali no handũ ha kũiya athuri ene rĩ kaĩ ũtangĩhika we mũndũ ambaga kwonjorithia taranda kamũira ũmĩtwarĩte harĩa nareke ndĩgĩkwĩra mbũrũ ti cingĩregera

nĩ managĩ na icanjama cia kiumia njĩtagwo mwaũra wa wanjikũ kwĩ maũndũ na hĩ nĩ managĩ ma kiumia